Right. Uh, tinokuchingamidzai ah, zvizvarwa uh, zvenyika yezimbabwe kumativi mana enyika e, kumadokero kumawirira kumaodzanyemba right e, zvisukuru zvatovera tinokuchingamidzai chiti aiwa svikai nekwedu svikai nekwedu shanyai shanyai muye nekwedu eh, isu tiri kumavirira enyika yezimbabwe eh, kudunhu rinonzi wange wange rural district zita rangu ndonzi tako ah, mutepfa tiri kuvaka avanoti pachingezi manext generation ah, of african villages zvichange zvakaita Zimbabwe makore ari kutevera Zimbabwe makore ari kutevera aya mbichana ari pamberi pedai Zimbabwe inenge yakaita sezvamuri kuona pano zvinenge zvakanaka zvazvarwa zvezimbabwe kuti zvifambewo zvichishanyawo zvichionawo zimbabwe yamangwana iri kugadzirwa nevana vezimbabwe chazvakanakira zvatinovaka pano e, tinoshandisa awanoti iwo e, manatural resources zvatainazvo upfumi hwatiinahwo uswa hwandakabata uhu tombotarisa kamera mera chimbotitarisa chiotaradza great zimbabwe iyo matakadai matombo ari munharaunda matiri tinongovaka zvatiinazvo atisingaendi kwavanoti pachingezi mahardware shop ekunobhadhara mari dzinonzi zvadhura zvazodii zvazodii ngana aiwa tiri kushandisa zvatiinazvo tiri kuona kuti nyika yedu inosumuka tikashandisa upfumi watakapuhwa nemadziteteguru edu wakasara uri muno tikashandisa zvatiinazvo tinosumuka zvakare tisina kurasikirwa nemari dzekunze so ndosaka tichiiti the next generation because tiri kutaridzisa kuti tiri kukanganisa papi vamwe vanoti vanoda kuvaka dzimba dzematurikidzaniswa dzakaita sekumanyu yoko umu makati memaruzevha aiwa isi tinoti aiwazve ngatingovakei zvatagara tichivaka asi ngazvive zvakanaka isusu tinge chikurudzirawo vana vezimbabwe kuti vashanyevo vachisumudzirawo vamwe vana vezimbabwe tinoona kuti tikasumudzirana e, matigere mumaruwa munomu mukasumudzira vana vene tinoona tichizvichifamba zvakanaka saka uyai kuno tikuratidzei zvimwe mabasa emaoko atiri kubata pano right right oyo right so tiri kuona panapa tiri kuvaka mudhuri mudhuri wedu e, mudhuri wedu ndeweuswa right uswa takangonocheka tega hatina kumboenda kumashopu kunotenga e, tiri kuvaka mudhuri wedu iyo anoiti fire fire pit right choto madziteteguru edu madziteteguru edu pasati pasi pasati varohwa nenyundo vaivaka zvakadai right ndo mavakira vaita asi vaishandisa makavi vachishandisa zvakadaro rudzi vachiita sei vachivaka mazuva ano tichitaa kushandisawo waya kuitira majuru mazviona majuru toshandisa topisa tokupisa mipani yedu mupani right toupisa kuitira majuru takatarisira kugara ndofunga makore anoita seven years iye nebango iri newaya idzi tisati tafunga zveapa zvakare right? tiri kuona kuti maruva aida ari kusumuka e, nekushandisa hatisi kuenda kumberi ba tiri kudzoka ruzivo rwemadziteteguru tiri kudzokera kumashure tichinoona kuti ai vaizvii tifambisa sei kuti tisimudzire nyika hatisi kumhanyira zvemberi kunotsvaga zvekunana new yorko kwamunoti new york uko aiwa hatiendi hatisi kuenda ikoko tiri kutsvaka zvaikushandiswa nemasiteguru edu right ndo patiri kuwana njere njere dziri kungona idzo right uswa hapana chaimport vamwe vari kukwira ndege vachienda kuwanzi kufar east kunana east kunotenga majura hoo anopfekerwa pfekerwa nekupfekerwa ndoanangana vanenge vainazvo isu hatina chouviri asi tine shandisa zvatinazvo asi tiri mukuita ikoko tikuti aiwaka ndo the next generation yethe african villages because nekuda kwokuti tiri kushandisa upfumi hwatiinawo kuzvisimudzira hapasina kurasikirwa nemari chatinongoda chete ndechekuti vana vezimbabwe vachishanya pano pato panotogarika unotouya chigara pano uchienda kuvictoria falls wada kuenda kubotswana unouya pano uchigara pano kwada kuya nemhuri ida kudzidziswa chinyakare handizive kamera mukambozuma mungoti dzonse mutitaridzira kuvillage uku mumboratidza kune mbira uko tine cultural village munouya mounza vana toudzwa history yenyika yezimbabwe kuti zimbabwe izonzi zimbabwe zvakafamba sei nhoroondo yacho iri pano anonzi maone stop village ari kugadzirwa kuno anonzi maone stop village kana unoda kunzwa nyaya dzemazulu unouya pano kana unoda kunzwa nyaya dzematswana unouya pano ukada kunzwa kunzwa nyaya dzemandau unouya pano ukati aiwa koindira kunzwa dzemakorekore makorekore uya pano unoda kunzwa nyaya dzemabarwe vanonzwa mabarwe unouya pano a ah, ukati aiwa toda kunzwa zvemaluwale uya pano dzevambire unouya pano a ah, uda kutsvaga dzana muyo vana muyo kutora mwedzi uda kutora mwedzi kupa mambo uya pano right so chakakumisa ichii kuti mufambe right zita rangu ndonzi tako ndiri kumaruva ehwange right kumawirira kwenyika yezimbabwe ndatenda